السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو ساڑے یار دوست احباب سنگت سریکی کلچر دے سریکی ماحول دے بھرا ساڑے سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن اللہ دے حکم نال ماشاءاللہ تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے والا ریڈی شیڈی ہو کے وی آئی پی خوبصورت جے جگہ تے کھڑ کے لوکیشن تے کھڑ کے ویڈیو کر گھدی ہے شروع اپنا پیارا جے سریکی ولاگ کر گھدے شروع اللہ دے حکم دے نال نال تے جتنی وی سنگت سا ساڈے چینل تے نوی نوی ای اے پچھلے وی لاگ تاں ڈیکھ کے تساں انجوائے کریندے پے ہسو نا انجوائے کیتا کرو ڈیٹھا کرو برا دی سپورٹ کیتی کرو کیونکہ تہاڈا برا سپیشل پرسن اے اور معذور اے ٹھیک اے کیونکہ تہاڈا وی لاگ واچ کرنا اور ساڈی ہیلپ تھیونڑاں تہاڈا فرض اے اور تہاڈا حق اے اوکے تے باقی لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا آپاں نواں وی لاگ نیو ادر وی لاگ اسٹارٹ کر گیتے شروع کر گیتے اپنے پیارے جے سرائیکی وی لاگ دا اور پیارے پیارے کلچر دا پیاری پیاری ڈے تے پیارا پیارا ماحول تے پیاری جے سنگت دے نال نال ٹھیک اے سنگت تے انشاء اللہ تعالی آج دے ولاگ دے وچ بڑے بڑے پیارے پیارے ماحول ہن تے بڑا پیارا خوبصورت انجوائے ہے تے پیارا وی آئی پی سیلیبریٹ ہے ٹھیک ہے تے جتنی وی سنگت ساتھ سارے چینل تے نویں نویں آئی انہاں دے اگوں اساں ریکویسٹ کریسوں جلدی جلدی جلدی جلدی ساڈا چینل کریسو ساسکرائب خوبصورت جیاں اور فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئی سلیم کھوکھیال اوکوں وی فالو کریسو محبتاں ونڈیندے راہسو بیل آئیکن گھنٹی وی ضرور پریس کریسو کیونکہ ہر آون آلے نوٹیفیکیشن تہاکوں ملسی تہاکوں پتہ لگسی کہ تہاڈے بھرا مہاذور سپیشل پرسن دا ولاگ آ گیا اپنی محنت اور اپنا کونٹینٹ اپنا جذبہ سلامت ہے ٹھیک ہے تے باقی ڈھیر سارا محبتاں بھرا پیغام ہے اور محبتاں بھاری ویڈیو ہے اور خوبصورت جا سیلیبریٹ ہے ولاگ سرائیکی دا تے باقی ماشاءاللہ سنگت ساتھ گھر کھڑے سے ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں ماحول شاول ریڈی بنا گھیندے سے ناشتہ وی کر گھدے اللہ دے حکم نال ہن چلسوں باہر چل کے کھوکھے تے تہانوں روزی روٹی وی ڈکھیسوں ماحول وی ڈکھیسوں اور پیارے پیارے انجوائے منٹ وی ڈکھیسوں سرائیکی دے جیڑھے وی ساڈے ہوسن تے ہین دے نال نال تساں ویڈیو تے جڑے راہسو کیونکہ ویڈیو سکپ کر ویندے ول تہاکوں سمجھ نی لگدی ول تساں میکوں آہدے وے یار سلیم سمجھ نی آندی توں کیا آہدھونے وی لاگ دے وچ بھائی جان تہاکوں سمجھ کیوں نی آندی کیونکہ تساں ویڈیو راستے اچ چھوڑ کے چلے وے ویندے ساڈی ویڈیو اینڈ شروع توں لا کے اینڈ تک ڈیکھسو او تہاکوں سمجھ لگ ویسی تہاڈے بھرا نے تہانوں کیا کیا سنڑوایا تے کیا کیا نی سنڑوایا تے میں ماشاء اللہ گھر کھڑا امی تھیا تے آپاں لش پش کر گھدی سے چلدے ہیں ہن چل کے تہانوں باہر ڈکھیسوں ماحول وی آئی پی خوبصورت جیہاں گاؤں دیاں سیلیبریٹ تے گاؤں دیاں ثقافتاں تے اپنڑے پیارے پیارے انجوائمنٹ دے اپنڑے پیارے پیارے ماحول اپنڑے بھرا سپیشل پرسن معذور کوں ویڈیو واچ کرنا بھلنا نی بالکل وی ایں کوتاہی نی کرنی کہ اساں ویڈیو واچ نی کریندے اے کوتاہی نا کریں مہربانی ہوسی تہاڈی اور چلدے آں باہر چل کے تہاڈوں دکھیندے آں ماحول ساڈا سرائیکی وسیب صوبہ پاکستان دا اور وی آئی پی ماحول اوکے۔

ڈاکٹر سارے ویور جڑا تو پیچھا ویڈیو تے پوسٹر بھی لگا ہوا ساری تے ڈاکٹر دا اے اوندا بیلی ہے تیرا ٹیکا لوے بھی تے باقی سنگت گلی ہے کوئی بھی کیا نہیں تے بکلا پھر کوئی چونڈ لوک کے دیدا کھڑے پتہ نہیں کیوں دیدا کھڑے تے باقی آپا چلتے ہیں ہون روزی روٹی دے تے چال کے ماحول دیکھے سے تھوڑا پیارا کیونکہ ساری ویڈیو پہلے دے ویچ کافی ویڈیو دے ویچ سڑنا مجاہد سٹار صاحب ہیں پہ ہون کی دے ہون کوئی گال بات بھائی ہے ہون میں ونجا تو چلو سنگت چلدے ہیں باہر چل کے تانوں اپنا پیارا جہاں ماحول لکھے ہیں خوبصورت جی ہیں اوکے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے ویلکم سنگت ماشاءاللہ آ بلا سا آ گیا سے اپنے کھوکھے دے اللہ پاک دے حکم نال تے چائے دا پیالہ پیتی بیٹھے بھرا تھوڑا وی آئی پی ریڈی شیڈی لش پش کر کے تے ایڈو لو جی اے اے اے گاڑی وی چیک کر لو اے وی آئے ودھن۔ اے ہن جناب والا سوتھرے پنجاب دے کوئی افسر تے باقی ماشاء اللہ اپنے ماحول دے نال نال اپنی ثقافتاں دے نال نال اپنا بھرا آگے واپسی ول ہک دفعہ ویلیج لائف دے پیارے جے نظارے گھن کے اور پیارے پیارے کلچر دے نال اور پیاریاں پیاریاں سنگتاں دے نال تے باقی امید ہے کہ تساں ساڈا ولاگ انجوائے کریندے پے او تہاکوں پسند آندا پیا ساڈا اپنا سرائیکی کلچر دا پیارا جیا ماحول خوبصورت جیا کلچر اور برانڈڈ ساڈا ماحول او سامنے اتھاں انہاں سٹاپ کر تے کوئی مسئلہ مسائل تھی گیا اسی رب جان دے تے باقی چوک دے اپنی رونکاں شونکاں برحال ان وی آئی پی ماحول بنا ہوئے ہر سائیڈ دے لش پش لش پش لگی پئی ہے تے ایویں ہی تانوں اساں اپنے پیارے پیارے ولاگ ڈکھے سراں دے ساڈے سرائیکی ماحول تے باقی فی الحال تاں سنگت علی تھیں دکان دے بیٹھے سے تے گھرو آئے سے دکان دے تے ہنڑ چلسو چل کے تہانوں وزٹ کرواونے ماحول اپنا پیارا جے اور پیاریاں پیاریاں اپنے ثقافتاں دے اور پیارے پیارے انجوائمنٹ دے ماحول اوکے تے نال راسو ویڈیو سکیپ نہیں کریں دے چل دے ہیں باہر چل کے وزٹ کروے سو تہانوں پیارا جے ہاں اچھا ویور ماشاءاللہ گا اساں ٹر پے اسے فصلاں دی طرف پیارے پیارے خوبصورت جے یلو یلو پھلاں دی طرف کیونکہ سرسوں دا ساگ دی موسم چلدی پئی تے پھل وی ول ماشاءاللہ پیارے پیارے لگدے پئن تے خوبصورت جے ویو آونڑ آلا ہے ویڈیو سکپ نی کرنا نال نال جڑے راونڑ ہے تے فل نال اپنڑا پیار دکھاونڑ ہے تے ویو ماشاءاللہ بڑا قریب آگئے تے انتظار دیاں گھڑیاں اساں ختم کر ڈتین ویو دیاں ویو چیک کرا اے آلا خوبصورت جیاں

ویو ویور ماشاء اللہ گیا ہی مک تے میں آگے او سامنے ڈیکھو دور دراز تا کافی عوام کھڑ کے نا اے ویو ڈیدھی پئی ہئی ویو دو تے آرمی دیاں گاڑیاں ویندیاں پین پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیہاں اور میں آدھاں سنگت چس آ گئی ہے ماحول بن گئے وی آئی پی ساڈے ولاگ دا تے ایویں ہی ساڈے نال نال رہ کرو ساڈے نال سپورٹ کریندے رہ کرو سورج وی او سائیڈ تے غروب تھیندا ویندے۔ فصلاں دے وچ ودے سے تے پیارے پیارے ویو دے نال نال تے بڑیارا جیا ولاگ بڑیندے پئے ہیں اپنے کلٹری خوبصورت جی کنٹری تے خوبصورت جیا گاؤں تے اور پیارا جیا انجوائمنٹ دا ولاگ ٹھیک ہے سنگا ساتھ باقی اپنا ہی میں پیار دکھیندے رہے کرو ساڑی ویڈیو دے نال سپورٹ کریندے رہے کرو تھوڑا تھوڑی جی ویڈیو واش کرنا ساڑے نال ساڑی سپورٹ ہو بیسی تے ماشاءاللہ سرسوں دے پھلاں دے ساگ وی آئی پی تھے کھڑن پیارے پیارے پھل بنے بنے کھڑن تے سورج بھی ماشاءاللہ یلو یلو روشنی دیندا پہ چیک کرو اے والا ویو بڑا پیارا ہے اور اے آلا ویو ڈیکھنڑ کیتے سارے نال رہیا کرو سپورٹ کریندے رہیا کرو اپنے پیارے پیارے ولاگ کو اور اپنے پیاری جے سنگت ساتھ تے نال نال اور پیارے جے محبتاں دے نال نال باقی ویڈیو سکیپ نہیں کرنی نال جتنا بھی تھی سکے سارے نال جڑے رہیا کرو تانوں اساں پیارے پیارے اپنے سرائیکی کلچر دیاں سرائیکی ثقافتاں دکھے سراندے ہن جویں کہ اتھوں کن بندیاں نے اپنا رائے فصل کٹ کی دیے اور اگلی پیداوار تیار کرن کیتے زمین انہاں ماشاءاللہ بنوا رکھی ہے تے باقی اس سائیڈ تے اسا پیارے جے ولاگ بال پرلی سائیڈ تے کھیڈ دے ودن انہاں دی آواز آندی پئی سی مائنڈ نی کرنا تے باقی نعرہ رام آپ تاں کریسو رہندے اپنے پیاری پیاری سنگت تے خوبصورت جے ولاگ دے نال نال ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ آ گیا واپسی ٹرین گاڑی دا ویو تساں ڈٹھے نا کیسا پیارا ویو آئے میں دا اج تاں آرمی دیاں جیپاں شیپاں ہر چیزاں لوڈ تھئیاں ہویاں ویندیاں پئیاں تے لیکن فل کمال مابتان تے باقی ایویں سنگت ساتھ ساڈے نال پیار کریسو راہندے۔ اے اے مڑاج دا کیمرے مین ہے۔ ہا تیڈیاں خیراں ہوون۔ اے ساڈا ملنگ بھرا آیا ودے تے اے آہدے میکوں ویلاگ اچ لیاؤ۔ میں آکھیا سائیں حاضر۔ اساں ایکوں ول ویلاگ اچ لے آئے ہیں۔ اے ساڈے نال ایویں محبتاں کریندا راہندے کہ جیویں تساں ساڈے نال محبتاں کریندے پئے۔ ایویں خوبصورت جیہے ویلاگ ڈیکھن کیتے ساڈا یوٹیوب چینل۔

اچھا چلو سنگت مطلب ساڑا بیلی شرما گئے کوئی گال نہیں تے باقی ملسو وال ایک نوے ولاگ دے نال نال زندگی بخیر اللہ حافظ.